Amet oca, bu sene otuz yıl tola Tatlit Qırımğa avuştırılğanına, bu bu aqta aytsañız. Otuz yıl demesi, menimce, ebet, o da bir çağ, az degil. Daa doğrusı aytsam, bu deliqanlı bir çağ. Lâkin, er alda, Onıñ otuz yıllığını aytmamızdan evel az biraz tarihke dalsaq daa güzel olur, çünki tatlitniñ başlanmasını bazıları, yani qırımtatar fakultetiniñ deyik, başlaması ondan evel Taşkentten, biñ doquz yüz altmış sekiz senesinden, daa da terenge dalacaq olsaq, biñ doquz yüz yigirmi beş senesinden, O vaqıtqace bilemiz tarihten, Tavriya universiteti Frunze adına Qırım devlet pedagogika institutı adını alğan edi ve o zaman da endi Qırımda muhtar cumhuriyetimiz bar, elbet, aliy oquv yurtu da meydanğa çalışır eken, o oquv yurtu çalışır eken bu yerde. Onıñ da statusını deñiştirdiler. Ve o zamanı yigirmi biñ doquz yüz yigirmi beş senesi qırımtatar tili edebiyatı fakulteti meydanğa ketirildi. Ta o zamandan belli insanlarımız şu oquv dergâhından çıqtılar. Soñundan belli alimler olıp yetiştiler. Bekir Çobanzade ocalardan ders bere edi, Osman Aqçoqraqlı, İsmail Ülemanov. Qurtmollayev, Mulina, soñundan Kerim Camanahlılar dissertatsiya qorçalap qoşuldılar, Alim Fetislâmov, talebelerden ve namlı yazıcılar, şairler olıp yetişken, bazı birleri cenkte elâk olğan cenkçi şairlerimizden, Amdi Alim, Osman Amid, Rğat Qadır, Maqsud Suleyman, sağ qalğanlar, Cevdet Ametov, misal içün, onıñ bu adlarını daa devam etmek mülkün. İşte, aytqanımız kibi, episi maarif, medeniyet, jurnalistika saasında hızmetler kösterdiler, namlı insanlar olıp yetiştiler. Halqına hızmet ettiler. Halqımızğa hızmet ettiler. Sürgünlik olmağan olsa, ebet, başqa türlü olacaq edi, belli. Amma biñ doquz yüz altmış sekiz senesine kelgende, şükürler olsun, Taşkentte bazı bir iqtidarlı insanlarımız, İsrarlı insanlarımız, Abdullağa Baliç, Memet Umeroviç Umerov, Memet Oca der edik, olar peşine tüşip, o vaqıtta yazıcılarnen beraber Şamil Alâdinni añmamız kerek, onıñ peşinen ketkenler. Qırımtatar fakultetini, yani bölügini daa doğrusı, rus filologiyası erkânında qırımtatar tili ve edebiyatı bölügini meydağa ketirgen ediler. Kene de bir çoq insanlar, belli insanlarımız soñundan şu dergâhtan çıqqandırlar. Olar angi bir saanı almasaq, bu künde şu saalarda çalışıp kelmekteler. Atta Qırımğa avuşır ekenmiz, o pedinstitutnıñ ocaları ve talebeleri mında avuşqandırlar ve bu yerde açılır eken bölük, anda çalıştılar. Bir qaç yıllar keçtikten soñra, biñ doquz yüz doqsan beş senesi, Fevzi ağa Yakubov, Fevzi Yakubovıç Yakubov, Qırım Müendislik pedagogika universitetini açqan zamanda onıñ esas qısımını kene şu fakultetni bitirgen, yani qırımtatar filologiyası boyunca mütehassıslarnı köz ögüne alam, kene de şu şu Taşkentteki bölükni bitirgen insanlarımız kelip mında ocalıq yapıp başladılar. Tasilimiz ep kenişledi. em inkişaf etti, ocalarımız, müşerref ocalarımız, şu oca zenaatını seçken insanlarımız halqımızğa hızmet eterek, bu künde da çoq büyük işler yapıp kelmekteler. Dünyağa milletimizniñ. varlığını tanıtmaqtalar. Cafer oca qırımtatar folklorından dersler keçire edi bizge. Dersleri pek mükemmel, er şeyni tetamatınen añlatıp, sırasınen, çoq şeylerni ezberden ayta edi, hususan çın manilerini, destanlardan parçalarnı, O yerdeki belli obrazlarnıñ talili em er kesden yazmasını talap ete edi. Başımıznı kötermeyip çalışa edik. Bütün yazdırtqan şeylerinden da aynı şu şeylerni bizden soray edi, çünki derslikler elimizde yoq edi. Kitaphanede bir-eki dene kitapçıq bar edi, barıp olarnen faydalanıp, esas metinlerni olardan alıp oquy edik, Cafer ocanıñ lektsiyalarına esaslanaraq azırlanıp kele edik. İmtihan tutmaq pek qıyın edi oña, ne qadar şeyler aytsañ da, ep sualler bere edi, amma ne qadar çoq cevap alsa, o qadar da ziyade quvana edi. Biz özümiz de Cafer ocağa imtiannı güzel şekilde teslim etseydik, imtihan güzel tutsaydıq, özümiz de ondan ğururlanıp yürer edik. Çünki bilir edik ki, Cafer ocağa qolaylıqnen imtihan bermez edi, ondan qolaylıqnen keçmez edi. Çalışuv usulı tek öz fenine degil, folklornen bağlı degil, edebiyat tarihı derslerini de bere edi, qırımtatar edebiyatınıñ metodikasını derslerinde keçire edi. Lâkin nasıl yetiştire edi, bilmeyim. Çünki qocaman bir aliy oquv yurtunıñ, Şuralar devletinde, SSRde, büyük bir pedinstitutnıñ rektordan soñ ekinci adamı, deycem men, oquv bölüginiñ başı olıp da, em derslerge azırlanmaq, em kelip öyle güzel bir şekilde dersler keçirmek, em talebelerge muqayt olmaq, nezaret etmek, em bölükni qayğırmaq, ondan da ğayrı er bir talebeni betsimasından tanır edi. Afızası pek keskin edi. Bir adamnı bir kere kördükçe, aqılından çıqarmaz, men seni tanıyım, der edi. Büyüklügini duymadıq, menmenligini duymadıq. Ocalarğa da, talebelerge da munasebeti pek güzel şekilde edi, pek güzel sıfatta edi. Meni birinci kurstan, yani birinci künlerden kirgenimizden soñ, starosta deyler şimdi, yani sınıf başı olaraq sayladılar. Kursdaşlarım bir qaç vaqıttan soñ qırımtatar gruppasına, em koreistlerniñ gruppasını, em Rusnats der ediler, olarnı da qoştılar. Men bilmem ne qadar adam olıp ketken edi ki, onıñ sınıfbaşı kene de men edim. Pek ağır edi çalışma. Er alda qırımtatar bölüginde oquğan talebelerge, açıqtan aytayıq, Cafer ocanıñ munasebeti başqa türlü edi. Sen oğlum, dey edi, böyle, er kezge böyle oğlum, qızım dep muracaat ete edi. Çekinme, menim vaqtım azama, yanıma kel. Kerek olğanda yardım eterim, dey edi. Em sözünde de tura edi, sözüni pek qatı tuta edi. Unutmaz edi aytqan, bergen sözüni. İç de unutmaz edi. Birinci semestrden soñ, doğrusını aytsam, çekindim barmağa. İmtihanlarnı güzel berdik, lâkin bazı bir talebeler O vaqıtta nas beredi, gruppanıñ yetmiş eki faizına bere ediler. İstese dört-beşlerge bersin erkes, kene de yetmiş eki faizına bere ediler. Az buçuq imtiyazlar başqa bir cumhuriyetlerden kelgen talebelerde edi ki, digerleri dört-beşnen bergen olsa da, almaması mülkün edi stipendiyanı. Birinci semestrden soñ rastkeliştik. Bizim kuratorımız olaraq tayinlediler onı. Çağırttı özüne, dedi ki, Neçün kelmediñ yanıma? Bir qaç denesi stipendiyasız qaldı, dedi. Men qolaysızlandım. Cafer oca, dedim, qanun qaide öyle eken, ne yapabilir edim ki? Men yapar edim. Ayttım da men saña yanıma kel dep, dedi. Bundan soñ böyle qaldırma, dedi. Ekinci semestrden başlap ep yanına çapar edim. Aman kerekli vesiqalarğa imza çekip, barıp muur bastırta edi ve qoluma vesiqalarnı berir eken, kelip dekannıñ ögüne qaldırır edim. Dekan bir türlü itirazsız, Ah, Cafer Bekiroviç! dep qoyar edi. Er kesge bermege mecbur olur edi stipendiyanı. yani stipendiyasız talibe qalmaz edi gruppamızda. Çünki dediler ki, başqa gruppalarda tekerañ zayıfça oquğan talebelerniñ stipendiyasından alıp bermek mümkünatı bar eken. Mına bu şeyden de faydalana edik bizler. Hem tırışa edik oqumağa. Cafer ocamıznıñ, Cafer Bekiroviç Bekirovnıñ. Cafer ocamıznıñ seksen beş yıllığını nişanlay ekenmiz, onıñ adını büyük ğurur ve itiramnen añmaqta. Yıllar keçti, Cafer ocamız yaşlayın ketti, deycem, oldı olacaq altmış üç yaşında. Lâkin onı yaqan işleri, aytqan sözleri em menim, em zenaatdaşlarımnıñ añlarında ebediy saqlanacaq kibi qalmaqta, ebediy saqlanıp qalmaqta. Çünki Cafer ocamız. İlk körgenimizde bile o insannıñ sımasında, menim hayallarımda. Qudret ve eminlik temsili. feraset ve sabır temsili. Qattılıq ve yımşaqlıq temsili. Er kesge, em ocalarğa, em talebelerge. Baba ögütinnen, nasiatinnen, munasebetinnen yanaşqan insanlardan edi ki, ondan narazı qalğan insan yoqtırdır. Balam, qızım, diye başlar. ne qadar qattı sözler aytsa da, bir kimseniñ canını ağırtmaz, açuvlansam, açuvlansa bile, qısqa vaqıttan soñ pek tez savuşur, darılğanını unutur ve kene qızım, oğlum diye omuzını taptar. Men yahşılıq olsun diye, yahşılıqqa olsun diye saña ayttım, der. ve bu yerde bütün arada olğan zıtlar, zıtlıqlar öz başına çezilir keter. Bir kimsadan narazı olsa bile, cemaat ögünde qaba söz aytmaz. Tek sadece başını sallar, ayrı kabinetine davet eter, qarşısına oturtıp, tetamatınnen er şeyni añlatır, ögütler, nasiatlar berir kene da ve añladıñmı diye bitirir. Talebelerniñ bütün, fakultetniñ bütün talebelerini. hatırasında tutar, er birisini bet-sımasından tanır, kabinetinde oturmağa sevmez, dersler başlandımı, ayat boyu yavaş-yavaş adımlarnen yürer, lektsiya zalına kelerek diñlenir, Ocağa bir itirazı olsa, derslerden soñ çağırtıp, begendim dersiñi der, ya da aksine, ciddice azırlan dep qoyar, talebelerini körse, dersten, dersni qaldırğanlarını açuvlanır, saqın böyle şey tekrarlanmasın der, bütün gruppa ögüne kirip, Er birisiniñ adını-soyaydını aytaraq, kimlerge nisbeten ceza qullanacağını aytır ve soñunda kene de şaqa tarzında, Añladıñızmı? Cançıqlarıñıznı yaqarım! dep bitirir ve sınıfnı terk eter edi. Er kes saqınır ediler. Amma ne qadar çoq saqlansalar Cafer ocadan, o qadar da ziyade onı ürmet eter ediler. Sever ediler. Cafer ocasız bölügimizde bir iş alıp barılmaz edi ve başlanır eken bir iş, soñunace bütün şiçiti tim-timatimnen. yani inceliklerine barğance onıñ nezareti altında keçilir, er şey sırasınen yapılır ve soñunda maqtalacaq insanlar maqtanılır, bunıñnen da göñüller hoş evge qaytır edik. Kafelerde işlerimiz hususında aytacaq olsam, bölükteki işlerde, men bu yerde bar ekenim, iş, iç bir şeyden qorqmañız. Men er vaqıt, nasıl bir komissiya kelse-kelsin, olarnıñ ögünde cevaplarım azır. Vesiqalar epsi yeri-yerinde. Leken büyük eminliknen aytır, işançnen aytır, siziñ eñ esas vazifeñiz, işiñizge mesüliyetnen yanaşıp, derslerni yüksek seviyede keçirmekten ibarettir. Ve, sapına baqıp alaraq, der. Keç qalmañız, qalır iseñiz bağışlamam, canıñıznı yaqarım, der edi Keleda. Bunı iç qabul etemez edi. İç qabul etemez edi, çünki onıñ içün eñ ziyade dersler vaqtı-vaqtınen yüksek bir seviyede keçirilmesi eñ bir mesüliyetli bir iş sayar edi özüne. Qalğan şeyler ise ekinci derecede belkindi edi. Cafer ocanıñ hızmetleri pek büyüktir. Biñ doquz yüz doqsan senesi bölük sadece açılmadı, bölükke alınacaq talebelerniñ sayısı başta bir, yigirmi beş kündüzgi bölükke ve yigirmi beş talebe da ğıyabiy bölükke alınacaq edi. Lâkin Moskvada, Tasil nazirliginde arttırğan tanışlığı sayesinde bu yerge ministr yardımcısı Qırımğa kelgen o vaqıtları tamam, onıñ yardımınnen Cafer ocanıñ avtoritetinnen, avtoritet sözüni tapmadım bu yerde nasıl, aydı olsun ola, yigirmi beş, Yer ayırılacaq yerine kündüzgi bölüki elli yer ayırılğan edi. Yani, episi olıp yetmiş beş yıl, yılda, talebe alınacaq edi. Olardan yigirmi beş talebe Qırımdaki mektep mezunlarından alınğan olsa, yigirmi beşi ise, kel kelelim, Taşkentteki Nizami adına pedinstitutnıñ talebeleri mında avuşıp oquvlarını devam ettiler. da Cafer oca evelâ qırımtatar tili kafedrasını açtırttı. Biñ doquz yüz doqsan eki senesi qırımtatar edebiyatı kafedrası ayrı kafedra olaraq açıldı. Şu vaqıtlar içinde çapqalap ocalar içün aspiranturadan yer. talap etti ve aldı, yerler, yerler ta, ne deyim ya, taqsim ettirdi. Bilgenime köre, yılda eki adam alınır edi, bir dene til kafedrasından, qırımtatar tili kafedrasından, bir denesi edebiyat kafedrasından. Vaqtı kelince olar episi bitirgenlerden, bir talayı kandidatlıq ve doktorlıq dissertatsiyalarını qorçaladılar. Yaş ketti dedik. Qısqa vaqıt içinde, doqsan sekiz senesi bar de, onıñ hasta olğanını eşittik. Başımız aşağı, keyflerimiz yoq. Cafer usta, Cafer ocamız ameliyattan keçecek dediler. Kederlimiz. Qısqa vaqıt içinde ameliyattan güzel çıqqan olsa da, yandı, ğayıp. Amma soñdu degil. Soñdu demem. Meşal oldı bizge. O meşalniñ ışığı ale daa bizim qalblerimizni isitmekte. tenimiz sıcağını duymaqta. Onıñ yapıp qalğan hızmetleri esasında yıllar devamında kafedralarımız çalışıp keldi ve çalışıp kelmekteler. Ondan soñ. ve o başlağan savap işinden soñra yüzlernen talebeler, atta biñler de olıp qalğandır. Talebeler oquv yurtnı bitirdiler, qırımtatar tili edebiyatı mütehassısları olıp çıqtılar, halqımızğa hızmet etmekteler. Biñ doquz yüz doqsan senesi Qırımğa kelipdir. Bölükni açmaq peşinden yürgen, eñ büyük israrlıq köstergen Cafer ocamız bütün yapqan güzel hızmetlerinen, Bu küngece bizge daa hızmet etip kelmekte. Onıñ zemini esasında, onıñ temeli esasında qurulğan bölük bu künde fakultet derecesine köterildi. Bu künde Qırım Müendislik Pedagogika Universitetinde de fakultet açılıp çalışmaqta, işine devam etmekteler. Ruhu şad olsun. Biz onıñ talebeleri ömür bille onı unutmaycaqmız. Özümizniñ balalarımızğa bile yayınlatacaqmız bu şiirlerni. Ebediy yaşaycaq Cefer oca.